Sada halky aldamak gaty bir kyn zat däl. Ýöne soňra şo halka onuň aldanýandygyny düşündirmek has kyn bolýandyr. Noam Homski. Essalamu aleýkum ildeşler. Şu sýužediň materiallaryny men köpden bäri ýygnap gelýärdim. O materiallaram gün-günden köpelip ugransoň, nämeden başlajagymam bilmän otyrdym. Şol sebäplem ilkibaşda başlan temalarmy, bir kuş sapar üýtgedip, ahyrsoňy şolaryň hemmesini bir sýužede toplap çykarmagymy Ýerlikli bildim. Ýöne şu sürediň adyny hem başyny men Allamyrat Rahymyň şol batyr bilen soňky çykyşynda aýdan sözlerinden başlasym gelýär. Ýöne ilki bir Allamyrady diňläp göreliň. Tyz azatlyk diýmek jogapkärçilikdir. Şonuň üçin biräder öwrenjek bolýas. Şu oppozisiýaň çäginde biz Şony hem-ä özümizde öwrenjek bolýas, hem beýlekilere başardygymyzam öwretjek bolýas. Tankyt medeniýeti bolmaly. Sen diýdiňmi yzynda dur-da jogap ber, analiz ber. Ýöne bir zat diýip yzynda-da analiz berip bilmeýänsiňsoň, şonam sud edip bilmeýän bolsaň, ol töhmet medeniýeti. Ol töhmet medeniýeti.
Ol töhmet medeniýeti.
Rahil beýle bolýaly how, Allamyrat, töhmediňem bir medeniýeti bolarmy, hym? Akylly adamlar muňa agawurka pafreydu diýerler. Şu ponýatiýaň näme aňladýanyny sen iň bolmanda bilýänsiň-ä. Psihoanaliziň atasy bolan Zigmund Freýd muňa parapraksis diýip at goýdy. Düşnükliräk edip aýtsak, adam ynsanyň gepinde edýän bular ýaly ýalňyşlyklary şol şahsyýetiň içinde gizlin oturan hyýallarynyň hem arzuwlarynyň tötänden kontrolsyz daşyna çykmagyny aňladýandyr. Diýmek, Allamyrat, sen öz edýän töhmetleriňi indi medeniýetleşdirmegem isleýäň-dä, şeýlemi? Onda sen nämeden gaty görýäň? Şol saňa psihiki taýdan näsag diýenleri? Sebäbi sen ahlagyňa hem içiňde oturan zaýa pikirleriňe Suwutdanba çykarmak üçin ol seni ýörite dutora süräp äkitmegiň geregi ýok. Psihanalizden hem psihologiýadan sähel baş çykýan adama saňa diagnoz goýmak üçin seni daşyndanam synlasa ýetik bolýandyr, eger bilmedik bolsaň. Psihanalitikler hem psihologlar seň psihiki ýagdaýyňy damar ganyňy alyp suwutlaýan däldirler. Olar diňe audio-wizualnyý kontakt bilen işleýärler. hem öz subutnamasyny çykarýarlar. Sen bolsa paçti her sýužediňde olar ýaly ýalňyşlyklaň kän edip otyrsyň. Esasanam kommentariýalarda şo berýän jogaplaň şol diagnozlary has beterem bekidýär. Ýöne bolýa, gel indi esasy temamyza gaýdyp baraýaly. Oň üçinem seniň ençeme sýužetleriňde aýdýan zatlaryňy ýatladaýyn ildeşlerimize. Sizem adamlar ünslice diňläň Alýada bular öz bir içini küşgürýärler, olam türkmen ogly diýip biri otyr Amerikada. Olam kim? Şol Sapar Yklimowyň tarapdarymyşyn, şo Sapar Yklimowy prezident etjek bolýanlaň biri ol. Oňada näme sebäp boldy? Şol geçen ýylyň tomsunda men şol irki gezek Sapar Yklimowyň çetine degip bir ýyl ony men tankyt edemden soň şondan bäri, Irki gezek.
Ýene men, ýene-de men gynansak-da şol Sapar Yklimow we Halmyrat Söýünow barada ýene gürrüň etmeli bolýan.

plan diýip, bir epitet bilen sypatlandyrma bilen sypatlandyryp, soňam ony yzynda esaslandyryp bilmesem, şu aýdýan zadym, ol eýýäm şyltak bolýar. Ýöne şol işde, şol beleşikden peýda alanam, peý, bähbit görenem Saparmyrat ýaňky Yklymow. Ýöne Alawetdin şoň Berdimuhamedowy alyp, şoň ejesine, bajasyna ýetip, ýetip urasak, ol eýýäm tankyt bolanokda, onuň şahsyýetine degmek bolýar. Hawa, ýöne alyp ejesine, bajasyna degip ýa başga zatlar bilen şoň şahsyýetine degsek, eýýäm bulam-da, tankyt medeniýetinden çykdygymyz boldy. Ýöne alyp şoň şahsyýetine degsek, eýýäm bulan-da tankyt medeniýetinden çykdygymyz boldy. Bu türkmen ogul diýilýän ýaňky ýallaky, şuň ýaňky itiň guýrugy ýaly bolup şo Sapar yklymyň yzynda simsinip ýören şul adam. Diýmek, Alar Köse Berdimuhamedowyň şahsyýeti seň üçin has wajyp bolup görünýär-dä, şeýlemi? Oň şahsyýetini sen sylaýaň-da, Galan halkyň mertebesini aýagyňy süpürmänem hiç zatça doraňokda, şeýlemi? Şuňa düşünip bilmeýän bolsaňyz siz malyň derejesinde siziň kelläňiziň işleýşi onda malyň derejesinde dişlänok. Onda biz öňi soňy malyň derejesinde bolsak onda bizden seni diňlemeýän mallardan sen nämäni gaty görýäň? Sebäbi biziň köpimiz edil seň ýaly. Töhmet medeniýetiniň iň ýokarky derejesinde amakly ornaşyp oturan şahsyýetleň yzyndan ölsegem ýetibilmeýäs. Halkyň içinde gürrüň bar, meniň taýda dokumental fakt görkeziljekler, ýöne häzir. Meniň taýda dokumental fakt görkeziljekler. Meniň taýda dokumental fakt görkeziljekler. Ine bärde ýene bir sorag ýüze çykýanynda, diýmek Allamyrat. Eliňde dokumentalny faktlaň bolmasa-da, ýöne sulhuňy almaýan adama garşy haýsydyr bolan gybatlary ulanmak seniň şu alyp barýan täze žurnalistikaň düzümlerine görä ýerlikli bolýa-da. Diýmek, onda menem şol ildeşlerimiziň sen hakda maňa iberen käbir maglumatlary dokumentalny subut etmän, şu taýda ýöne öz dilim bilen gürläp beýan etsegem bolýa-da, şeýlemi? Diýmek, sen erkekler bilen söýüşip. Ýatyp turup ýöreniňi menem arkaýyn aýdybilýän daşdaýda. Sen öz aýdan zatlaryňy ýene-de bir sapar ýatladaýyň mundan bolsa. Pylan diýip bir epitet bilen sypatlandyrma bilen sypatlandyryp, soňam onuň yzynda esaslandyryp bilmesem şu aýdýan zadym. Ol eýýäm şyltak bolýar. Halkyň içinde gürrüň bar, men taýda dokumental fakt görkeziljek ýa. Kstati tankyt meselesine gaýdyp gelsek, sen Sapar aga ýaňkap oturan töhmetleriň ýalandygyny men delil dokumentler bilen tassyklamdymmy? Onda näme üçin sen özüňe žurnalist diýibem, öz döküp oturan pugçulyklaňy ýalňyş eken diýip aýtmaga gaýratyň çatmady, he, Alamgula? Bu žurnalistika-ha aňyrda dursun, iň bolmanda öz mertebesine sylagy bar adam, öz sözlerine erkek kimin jogap berip bilýän adam ýalňyşaýan ýagdaýynda-da, şu sýužetden soň ötünç soramaly dämi eýsem? Ýöne sen onam-a etmediň. Bu Türkmenogul diýilýän ýaňky ýallaky, şuň ýaňky itiň guýrugy ýaly bolup şo Sapar yklymyň yzynda sümsülip ýören şul adam. Geljekde şu Türkmenistana şu sapar kimi ertjek, onam aýdýa meň maňa başda ýazan hatlarynda-da göni aýdyp otyr, şony biz prezident edeli diýip. Indem şol meň saňa Hamala Yklymowy prezident etmeli diýip ýazan teklibim hakda. Men biljekdä Allamyrat sen nirede we kimden terbiýe alanyň hakda ýöne özüm namysjaň adam bolansoň şu ýigrenýänim sentetelli küntülerdenem şaky dereje ýeten erkekler. Men saňa olar ýaly zatlary ýazan bolsam onda delilläp çykar-da. Märeke, şo ýazylan haty. Sende-de bar-a şo pripiska? Men ozalam aýtdym-a, menden rugsat saňa. Şony sen edübilmejegiňe müň prosent berýän. Sebäbi sen şu wagt meň ýazmadyk hem diýmedik sözlerimi özüňden toslap ildeşlerimize hakykat hökmünde görkezjek bolýaň. Indem ildeşler özüňiz pikirlenip görüň, bular ýaly adamyň mertebesi ýa namysy bolup bilermi? Iň bolmanda erkek bir diýip bolýamy şu tetelli kezzaplara? Eger haýsyňyz şuň edýän hereketlerini öz mertebäňize jaý görýän bolsaňyz, onda diýmek siziňem bahaňyz şuňkydan näçe ýokardadyr, hä? Meň pikirimçe erkek diýip özüni hasaplaýan adamlar bular ýalaka iň ýumşak diýäýjek zady, balabol. Meň ýaşlygymda ýöne bular ýalaka şah diýerdiler. Ýöne yzyma indi şahlygyň zamanasy geldi öýdýän. Eger özüni bilimli hem akylly diýip oturanlaram şular ýaly alasamsykdan bir sähelçe akyl-paýhas öwrenerin diýip umyt edýän bolsa. Eger diýdim, mehemäň adamsy diýip hasaplaýan bolsaňam, gel onda hemme delilden galandy gel, oturaly bile diýdim. Gürleşeli hemme subutnamaňy görkez, hemme berjek soragyňam ber maňa diýdim. Ýöne menem saňa bir iki-üç sanjak bir sorag bereýin diýdim, ol gelip bilmedi. Gelip bilmejeginem men öňünden aýtdym, sebäbi ol adam meni eýýäm tanaýan. Hernäçe zakam bilen çykyş etse-de, ýöne men ony özi bilen deň bolup, ekranda aýdyp oturjak däl. Indem seniň şo öz kanalyňy çagyryp bagyryp berşiňe jogap bereýin. Saňa-da, seni diňläp gollap oturan adamlara-da. Allamyrat, seň özüň aklyň ýetenokmy bir prostoý zada? Iň bolmanda logiki taýdan seredemizde-de eger seniň kanalyň mhma işleýän bolsa, onda kellesi düzüw adamyň o taýdan ne göri gadyldy? Bärde diňe iki jogaby bar. Ýa seň akylyň şo gaýybana okap beren döwrüňden kän köpelmändir, ýa-da sen bu zatlary ýörite edýäň. Sebäbi şu wagt hatda mekdep okuwçylaram bilýä, eger men seň kanalyňa barsam, onda ökde hakerler eýýäm. Gepleşigiň başyndan men kompýuterime girip şuny polny kontrola alyp birjeklerini. Tapawudy ýok, daže meň kanalyma sen gelseňem şeýle bolar. Sen belki öz märekäňi mal hasabynda-da görýän dälsiň, ýöne meň bilen seň bu çaga gyjalatlygyň başa barmaz. Dažde özüňden tupoýlary tapjak bolsaň onda öz ynamdarlaryň arasyndan pitikläp saýlaber. Sebäbi iň bolmanda-da öz-özüne mertebesine hormat goýýan adam Seň kanalyňda iş ýokmyka diýýän. Seň edil şulaý düşüň ýaly. Ol tualet hajathanasyna näme üçin biz barmaly? Hajathana agtar porzap dur ol. Tak što Allamyrat bu hokkaňdan indi dynaý. Öz märekäňi tupoý soraglar bilen ýadatmajak bolsaň. Bir täzeräk zat tapjak bol, eger fantaziýaň öz mertebäň ýaly entäk düýbünden çüýremedik bolsa. Şuň özi nämäni görkezýär, şular öz. şul syýasy bähbitlerine, şu özleriniň is ýa häkimiýeti ele almak bähbitlerine ýetmek üçin-a şu bigünä adamlardanam günäkär ýasap şolaň maşgalasyny, şolaň durmuşyny ýumurmaga-da taýýar adamlar. Şol syýasata şol nusgany görkezýänem Sapar Yklymow. Men näme üçin şuňa aýratyn näzir nygtaýan, näme üçin Sapar Yklymow? Beýlekilere serediň. Beýleklerem elbetde ýüzüni ýuwurýar, läldir olardanam kemçilik tapmalyk. Ýöne şular ýaly edip, adamlaň durmuşyny ýumurjak bolup, bilkastlaýyn, öz abraýyny galdyrjak bolup. Adamlaň durmuşyny ýumurmaga şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam taparypmy? Kakam Paýhas diýerdi, Erkek kişiň durmuşda iki sany iň wajyp meselesi bardyr. Birinjisi, haýsy ýol bilen ýöremeli hem kim bilen ýörejegiň. Allamyrat pis pisi gözlese, mertebeli adamlar öz derejesine görä hossar tapynýandyr. Eger öz mertebäňe görä adamlara hossarçylyk etmek, seň düşünjäňde it dolmak bolsa, onda men öz ýurdum üçin it dolmaga-da kaýyl. Bu lykýaçyla meň bolan hormatym, birinjilik bilen-ä, iň bolmanda şunuň ýaşyna görä. Sebäbi meň öz milli däbimizi hormatlaýan türkmen çagasy. Ikinjisem, şu günlükçe şu oturan toparlaryň arasynda Diňe Halmyrat Söýünow bilen Sapar Akgöýüňiň döwlet dolandyrmakda ullakan tejribelerem bar, akyllarem ýetik. Men jaý gursam, men jaý ussasyny çagyran. Men žurnalist çagyrmaryn. Men mellekde önümçilik ösdürjek bolam, men agronomy çagyraryn, men žurnalisti çagyrmaryn. Indi maňa düşündirjek boluň hany, siz ýurdy ele alaňyzsoň, bir-biriňizi iýjekmi? Hü? Siziň haýsyňyzyň hem näme kärden başyňyz çykýar, gyrlapanlar? Hany ünsünje syn edip göreliň her biriňize. Meselem sen Allamyrat. Sen gürlemekden başga ýene oňarýan zadyň barmy? Esasanam şu döwlet gurluşygynda peýda beribiljek nähili talantlaň bar? Ýa söz azatlygy bilen adamlary doýraýjakmy? Ýa bolmasa indi Muhammet Tüýejini alaly. O-da şu Ak gul sapary ýaly edil seň taýyň. Ýaşulylar siz özüňiz şu soraga jogap beribiljekmi?

Ýa gel seň dostuňy alaly, şo gurluşykçy hossary bolan Gurbanowy, şondan sorap göräýeli. Jenap Aýkizdum, belki sizde bardyr jogabyňyz? Hawa, siz gurluşykçy hem ussat sportsmen bolanyňyzdan meniň habarym bar. Ýöne ol siziň Fransiýadaky howpsuzlyk agentstwaňyzyň üsti bilen naýomnik satmak tejribäňiz ýurt dolandyrmak üçin azrak golaýmasa? Ýa siz halkymyzy soňra gylyjyňyz bilen doýraýjak bolýaňyzmy? Eger diýen etmese. O Maksat Saparmyradowa-ha asla-da göz öňünde tutasym gelenok. Ol şo komitetçilik tejribesi bilen ýene kim galdy? Eger galmadyk bolsa, onda ýene birnäçe soraglar ýüze çykýar bärde. Biziň halkymyzy ilki kimiň oýarandygyny biziň hemmämizem gaty gowy bilýäris, dogry dämi? Olaram edil şul iki ýaşuly. Oň daşyndanam edil Sapar Yklymyň Şu wagtky režimi ýigrenmäge siziň ähliňizden müň esse köpräk sebäbi bar. O-da şol öz tohumynyň agzalarynyň gany sebäpli. Edil meňki ýaly. Onda adamlar iň bolmanda özüňize bir düşündirjek boluň hany, bul iki ýaşula, nämesine beýle gerek bolduka? Şu ilk-ä halky oýarmak, soňra-da şo halky ýene ýatyrmak. Onda kime gerek bolduka indi bulary hatda halkyň duşmany diýip çykarmak? Adamzanyň durmuşyny ýumurmaga şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam taparykmy? Hany logika nirede bärde? Allamyrat sen şu soraga jogap tapybiljekmi? Saňa näme gerek bolduka boýunlar hym? Eger logika ýok bolsa onda Allamyrat ýenede seň şu diýeniň bolýada şeýlemi? Türkmenistanyň rejimine işleýän adamlar näme edýäler? Şu Türkmenistanyň rejimini tankyt edýän adamlardan rejimiň adamsyny ýasajak bolýandyrlar. Şolara ýüz berip görüň, şolar Türkmenistanyň rejimine garşy hüjüm edýärmi ýa oppozisiýa garşy hüjüm edýärmi? Kstati sen gowy mysal getirdiň. Sebäbi seň logikaňdan ugur alyp, seň diýen sözleriňe hakykat hökmünde garasak, onda diýmek syn etmäni ilki bilen seň özüňden başlamalylar, şeýlemi? Hany adamlar ýatlap görüň şu Allamyrat gelmänkä sahna. Liderleriň arasynda heý çaknyşyklar bolýardy bil. Her kim öz başyny oňardygyndan iş edýärdi. Bir-birine käwagt bir tüýküräýmeseler. Men daže Kakamyradyň kanalyna käwagt şu gülmäge geläýmesem oňa kän ünsem beremokdym. Onda gelany ýatlaly kim şu oppozisionerlere garşy şular ýaly hapaçylyklary birinji roligyndan halkymyzyň aňyna zorlap salyp başlady. Geldi käriydihiň ol eden çykyşy. Parlamentarizme bukulýan tirepararlyk diýlip atlandyrylýar, olam, esasan, Halmyrat Söýünowe garşy gönükdirilen. Ýa-da aýagaldygyny berýän prowokasion soraglar bilen. Nämä gerekkä ol adamlara şeýdip bir beren sorag berende sen ol adam hakda nähili pikir edýäň? Bu daşary ýurtda gezip ýören bu türkmen hakda nähili pikir edýäň? Näme üçin şeýle pikir edýäň? Şo zatlar nämä gerek şolar ýaly sorag bermek? Ahyr soňy bir ýerden montaž edilip çykmazmy? Ýa Şo ýazlan ýazgylaň bir ýerlerden şu taýlardaky ilçihanalarda ýatyp, şolara tabşyrylmaýanlygyndan meňä bir hiç soň tabşyrylmaýanlygyna garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Ine, belli käris diýilýän adam ana şolar ýaly özüni alyp barýar-da, adamlary töweregine barar ýaly edenok. Özem syn edip görýäňizmi adamlar bul edilýän oýunlara? Ilki bilen-ä bul adam käriz bilen söýüniňi maňlaýlary bilen çakyşdyrjak bolýar. Ýöne öz diýişi ýaly gelli käriziň daşynda adam ýok sebäpli. Soňra Sapar Yklybowa garşy atlandy. Ýöne bärde eýýäm Yklybow Halmyrat aga bilen söweşdirjek bolup. Iň soňunda-da näme, Halmyrat süýüniň gezegi ýetdi. Ine diktator otyr. Saparmyrat ýaňky Yklymow diýende diktator otyr. Oň ýanynda-da şoň aýdan zadyna gol çekmäge taýyn bolup oturan trýapka otyr. Halmyrat Söýünow atly. Şul adamlar islendik adamy şulara ýüzüň üstünde burnuň bar diýilse seni duşman hasaplap saňa atuw berjek adam. Ýöne şu aşulaň elinde ygtyýarlyk ýok. Ýöne şulaň hemme edýän işi we häzirki özlerini alyp barşy şu diktatura režimine islendik diktatoristiki režime mahsus bolan hemme zady görkezip otyr. Allamyrat eýsem şu süýnüňi hapaçylykda aýyplap maňa hatyňda ýazan sen özüň dämi? Hym? Soňrada sen öz kanalyňda şu komentariýalarda şu töhmetlerini henizem nökerleň bilen dowam edip beren eýsem sen özüň dämi? Ynha şu seň hatyň dämi eýsem? Hanwa süýnüňi pedofiliýanyň ştaýdy eýsem sen özüň dälmi? Soňrada näme pedofiliýany ýatdan çykaryp eýýäm süýnüňi asla-da polowoý gigandam etdiňiz. Şu atdaş söýgüliň bilen hamala süýnüp giren öýüniň maşgalasyny zaýalap ýör diýip. Siziň bilşiňiz ýaly men her wagt Birine jogap berende ýa-da bir soraglara ýaňky jogap berseň, şoň şahsyna düşmejek bolýaň. Ine şuňa politiki kultura diýilýär. Sebäbi biz öňe giden ýaňky liderler biz öňde duran adamlar bütin halkymyza politiki ýagdaýdan etikany, kulturany düşündirip, adamlaryň jemgyýetiniň ýaňky biziň halkymyzyň jemgyýetine täze bir formalar bermeli. Ine diktator otyr. Saparmyrat ýaňky yklym isleýände diktator otyr. Oň ýanynda-da şoň aýdanlaryna gol çekmäge taýyn bolup oturan trýapka otyr. Halmyrat Söýünow atly. Eger-de biz şahsyny, adamyň şahsyna düşüp, ýagny ony sögüp dursak, onda biz, ýagny pikirçi adamlardan tapawutlarymyz näme? Onda näme üçin biz öňe çykmaly, lider bolmaly? Ine şonuň üçin şul medeniýet tarapyndan argumente esaslanyp men hiç wagt adamyň şahsyny, ýagny tankytlamok. Indi Halmyrat aga, Halmyrat aga. Men seni ykbalyňy aýtmaýyn, ýöne seni öýüňe çagyrmak bir utançdyr.
Sen baran ýeriňde şoň eýesiniň aýalyna degýäň, göz agdarýaň. Bagtyň işläpdir, meňkä gelmändi. Myrat Turbanow, sen dagy özüňi medeniýetli adam diýip, şular ýaly derejä ýetdiň munda. Şu güne çenli näme abraýyň bolan bolsady, sen şony öz gybetkeş diliň bilen ýere gömdüň. Sen şoňa düşüneňok. Ol indi näme edýä? Meniň adymy sokýaýam hem şol Myrat Düşeýew bilen meň geçiren şol gepleşigimem içine sokup indi ha şolaň ikisem Mehemmäň adamlary bizde-de subutnama bar diýlen ýaly gürrüňler edýä-da. Indem seň aýdan töhmetleňe jogabyny bereýin. Allamyrat kesek adamyň ahlagyna düşünmek mümkin däldir, eger-de şu duýgy özüňde bolmasa. Meň enem-atam bir döwür ötüp gidensoň, meň ýeke diregim, hem tagzym edýänim Allatagalladyr. Ýöne sen şoň adyny göteribem edýän işiň haramçylyk bolsa, onda gelejegiň elhenç bolar Allamyrat. Muny öz durmuş tejribämden aýdýan saňa. Sen onsuzam ne maşgalaň bar, ne idil nesil yzyňda goýubildiň, ne din tapyndyň, ne-de Watan. Şo ýeli sowrulan tikenek ýaly bolup, şo tigirlenip, aýlanyp ýörsüň dünýäde. Bilemok, belki-de, bu hezillikdir sen üçin. Ýa belki-de, seniň şo ýaşlykdan ýetibilmedik arzuwlaryň netijesidir. Ýöne sen aladaň milletdiren ýurt däl, Allamyrat. Oňa-da men gaty çalt düşünemsoň, seň bilen aramy kesdim. Edil şondan soň sen meniň öz ganym duşmanynyň hatyryna goşduň. Sebäbi meni beýlekiler ýaly oýnap bilmejegiňe gözüm çalt ýetdi. Bolmasa ilkibaşda şu söweşe men seň çykyşyňdan soň geldim-ä. Onam biz ikimizem bilýäris, Hanogul. Senem näme etdiň? Derrewjik meni şo Saparklygyň ýanyna öz içalyň hökmünde itekläp iberjek bolduň. Ol oýnuňam başa barmadygyna düşünensoň, sen gaýta meni Saparklygyň içalysy hökmünde çykarjak bolup bagyryp başladyň. Ynha seň erkeklik derejeň. Ýene seň alyp barýan täze žurnalistikasyň täze düzümleri. Garan agaç ýokgul. Şol düşegiňi süýräp çekeläp halkymyň beýnisini beter ulaşdyryp indem subutnama soran bolýaňmy? Eýsem siz iki bolupjyk öz diliňiz bilen ýaňrap oturan ştaýly özüňiz dämi? Onda ýadyňdan çykan bolsa ýene-de ýatladaýyn. Eger hakykatdanam şu milli howpsuzlygyň özi şu zady bolmaýan bolsa ol.
Ol edarany depäňe täç etmek imkanyny onda menä. Eýsem saňa mundan beter ýene näin subutnama gerek Allamyrat? Ýa eýsem sen dälmidiň şu Mhmyň itini ekrana süýräp çykaran? Şuňa reklama edip hatda Mhma tagzym ediň diýip uly ekrandan halkymyzyň aňyny depip salyp oturan eýsem sen özüň dämi? Eýsem sen dämi edil şu Duşemow ýaly ýene-de bir hudaý urany ekrana gulagyndan çekip çykaran? Indi bolsa şul itiňizi efirden efire süýräp muny halkyň öňünde meşhur blogere öwrenler eýsem siz dälmi? Allamyrat! Sen şular ýaly haýwan derejesindäki iki aýakly maldan eýsem näme peýdaly zat öwreniwlerini öýdýäň? Ýa sen hakykatdanam şular ýaly gutaranlardan kellesi düzüw adama peýda geljegine ynanýan bolsaň, onda sen öz akyl derejeň, haýsy basgançakda ýerleşýär? Onda nämäňize beýle zerurlyk çykdy, immnna şu režimi işleýän haramzadany beýle meşhur etmek, şonam bir märekä düşündirsene, gaýrat etde. Biziň halkymyza näme peýdasy bar şu tetelli çykyşlardan? Bu haýwanyň sypatyna seredeňde belle, ol kompýutere aňyrda dursun, ol haýsy knopka basmalydygyna çenli arkasyndaky oturan Mahamaçylar bu samsyga maslahat berip oturandyklaryny, onda bu oýunlar saňa, size nämä gerek boldy diýip sorag ýüze çykýar. Meň pikirimçe, mertebesi ýetik adama bular ýaly haram eşekden çüýrän düşünjeleri edil boka batan ýaly bolup duýmaly, ýöne siz ikiňiz bärde äbe-de jüýje bolup otyrsyňyz-a, edil dogan okaşan ýaly.

Bul adam türkmen halkyna garşy türkmen opozisiýa garşy puluna prezident sowetden puluna berip işleýän bir adam. Sen hatda keýpem alýan ýaly şuň bolup ýörşünden. Ýöne bolýa men senden tapawutlykda seň hakyky çüýrük ahlagyňy delil subutnama bilen görkezmekçi edil häzir öz sesiňi tanarsyňa Allahuran dogry dälmi?

Aha. Şu taýda dur diýýär, lakamam dur, şoňa berlen knişkasynyň kopiýasam bu fakty fotokopiýady. Hemme zat dur diýýär. Nemesinem aýtdyň da, berlen lakamy nämesi, şo ýadyma düşmedi. Ony Nazgül. Şo informator, ha o informator berýän eken, informator bolup, žurnalistler içinde, agzybirligiň içinde, zadyň içinde. Şony alyp göýberlen adam ol. Hmm. Ondan bu wagtlar agzawa agzatan agzawa oturmaly we indi ýöne kim indi ondan bäri köp wagt geçdi indi ol näme gaýtdy o taýdan işlän o prinsipe da ýöne men diýjek bolýanym häzir hem mine kakymdaky bir hem otyr da näme garant ýaly kim bilýär ol nirik maglumat ýöne nirden çykjak oňa da ynamym ýok da indi Şu zapis sebäpli men saňa berjek indiki soragymy özümem bermäýin-de, seniň şo öňki hossarlaň biriniň agzy bilen sorasym gelýär. Akmuhammet Welsaparyň soň bir wagt agzasy bolan agzybirlik oppozision toparynyň içinde bolup, onam informator bolup komitete satanlygyny sen eliňde dokumentalnyý subudy gören adam bolsaň, onda nädip şo adam bilen iş etýäň? Şony düşündirseň a sen maňa.
Nädip oň bilen birleşen bolýaň sen? Şoňa jogap berip biljekmi, hym, Allamyrat? Onsoňam sen ol komitiýada işläp beren informatory Welsaparyň delasyny görübilýän adam bilen ysnyşyp beren bolduň. Onda, diýmek, komitetiň saňa ullakan ynamy bar-da. Beýle arkaýyn görkezen bolsalar saňa şu delalaryň hemmesini, dogry dälmi? Onda sen kime işleýäň? Hä, Allamyrat, onda diýmek biz ikimizden kim ýalan sözläp manipulýasiýa edip otyr? Kim kime hüjüm edýär hem kimiň dişinde it galypdyr? Şundan beter size nähili subutnama gerek? Sen aýtap guduzlan geçi ýaly bolup, şo bolşuňada hüjümleňi dowam edip otyrsyň-a. Eýsem şuň özeýem manipulýasiýa dämi, žurnalist sumak? Siz kimiň kimdigini bilmek üçin näme etmeli? Oň bir aňsat ýoly bar. Siz serediň, Şu adamlar özüne oppozisiýa diýip at berýän, ýa bolmasa na žurnalist diýip at berýän, ýa-da bir protestçi, erkin göreşiji diýip at berýän adamlar kimiň garşysyna göreşýär? Üns ber. Eger-de şolar şu başistik režimiň Türkmenistanda türkmen halkyny indi ýok etmegiň edil gyrasyna getirip goýdy-da şol režim häzir, şoňa garşy göreşýän adamlar bardyr. Hemem şu göreşýän adamlaryň garşysyna göreşýän adamlar bardyr. Şu ikisini tapawut etdirseňiz, onda siz kimiň kimdigini aňsatlyk bilen bilersiňiz. Eger-de kim dyngysyz şu režime garşy göreşýän bolsa, halky gorap. Onda şol adam hakyky göreşijidir. Emma eger-de şo göreşijiň garşysyna göreşýän bolsa, onda ol ol adamy diňlemek hem, oň kanalyna girmek hem, oň gepini gepini diňläp wagt sarp etmek hem külli günä. Özüňiz hem biziň sözlerimize üns beriň, biz nirik hüjüm edýäs, biz kime garşy hüjüm edýäs? Eşitýärmiň, Köse? Men saňa Gadym Gresiýaň akyldary bolan Demokritiň sözlerini ýatladaýynmyna? Bihaýa we utançsyz hereketler edýän adam ilki bilen öz bolup durşundan utanmaga öwrenmeli. Ýöne meni bärde başga zat geň galdyrýar. Ildeşler, haýsyňyz kime ynam bildirýän bolsaňyzam, ýöne iň bolmanda şol adamyň öňki taryhy bilen gyzyklanma siziň hiç haýsyňyz kelläňize gelmedimi? Iň bolmanda internete girip şol adam hakda informasiýa gözlemäge he bir synanyş Gördüňizmi? Ýa şol agzyňyzy açyp, size näme diýilse-de, şo berekella diýmekden başga zady öwrenibem bilmediňizmi? Hä? Gataň sada bu. Internete girip, ýöne adyny salsaň şol adam, hemme zat çykyp otyr, Nuştaýdaky ýaly. Sen, Myrat Rahymow, okazisiýa, Rossiýa Federasiýasynyň medialarynda örän meşhur adam ekeniň-ä. Ine şu saýdyň özi seň meşhurlygyňy has giňişligini görkezýär. Syn edip görsek, seň diňe Moskwa oblastynyň çäginde ýerleşýän raýatlaryň arasynda seň meşhurlygyň baryp elli alty prosente ýetýär-how. Oň daşyndanam Orsýetiň beýleki territoriýasynda hem meşhurlygyň ýetik eken-ä. Onda diýmek, seň beýle meşhur bolsaň, belki-de biziň ýurdumyzyň problemalarynyň çözgüdini yzygiderli tankyt edip oturansyň diýip umyt edibermeli-dä, şeýlemi? Edil şu wagt ýutubda biziň halkymyzyň öňünde ýadawsyz hereket edişiň ýaly. Hananda synlalyň şul adamyň türkmen topragy üçin alyp barýan gaýduwsyz işlerine. Meselem feýsbukdaky sahypasyna girip görsek. Hany bärde Türkmenistanyň problemalary. Hany haramdagyň alyp barýan syýasatyna garşy tankytlar. Hawa käwagt olar ýalam makalalar çykyuam dur ýöne bu seniň Allamyrat öz şahsy pikirleň dälde şo başky saýtlardan kopiruje edip goýan zatdaň belki başky akauntlarda badyr olar ýaly makalalaň ýenem bir synlanyň ýene kontaktda aý ýok bärem edil şolar ýaly seýrek sýužetler ýöne näme üçindir amerika garşy ýewropa garşy edilýän Çykyşlar seň sahypaňda has giňişleýin berlipdirler. Edil häzirki Putiniň diktaturasynyň politikasyna laýyk bolan makalalar hem propaganda sýužetler seňem sahypalaňda dolup dur. O nä beýlele, Allamyrat? Seň özüň-ä Kanadaň hem Çehiýaň raýatlygyny alyp, şo ýurduň, şol jemgyýetiniň döreden lezzetlerini ulanybam, şu wagtky oturan mekanyňdan iýýän çöregiň üstüne syçyp Orsýetiň politikasyny yzygiderli gollap otyrsyň-la. Onda näme sebäpli sen Orsýediň içinde ýaşaňokda, hü? Orsýet seň üçin beýle gadyrly bolsa, onda Ýewropada görüň gadyrlymy? Sen oň bilen emä kanagatlanman gaýtyp şu Orsýediň içindäki bolan halal adamlaň garşysyna makalalar çykaryp otyrsyňda, hatda Nawalnyň özünem tankytlap otyrsyň. Edil şu Putin režiminiň zakaz edişi ýaly, bolmasa sen şol adamlaň aýak yzyçy-da ýok, hem olaň ahlak derejesine ölümde-de ýetibilmersiň.

Özem syn edip görsek, sen bärde diýýän zatlaryň bilen biziň ildeşlerimize berýän maglumatlaryň gaty uly tapawutlanýarlar-how. Diýmek, sen Azatlykdanam seň diýşiň ýaly arzany ýazyp çykmadyň-da, seni prosta o taýdan götüň edipdiler-dä, şeýlemi? Nuştada diýip otyrsyň-a. Diýmek, kowulmadyk bolsaň, sen şu çaka çenlem şolaň seň diýşiň ýaly haram pullaryny alyp oturjakdyň-da. Şeýlemi? O pulam az zat däl. Meň bilşime görä, sen o taýda ýylyna segsen müň dollar aýlyk alýardyň-a. Şu wagtky oturan hususy jaýyňam sen şo pullara satyn almadyňmy eýsem? Diýmek, sen hakda maňa gelen maglumatlaryň hemmesem hakykat diýip hasaplabermeli-dä, şeýlemi? Ol maglumatlaram Seň taryhyňda örän kän hem gyzykly sahypalary açyp berýär. Meselem, sen Azatlykdan götüňi depilensoň, nirelerde sümsünip ýördüň? Hum? Bolýa seň diýşiň ýaly Azatlyk döwri sen şol edaraň düzümine görä oppozisiýa işini alyp barmaga hakyň ýok. Ýöne ondan soň, ýagny iki müň on üçünji ýyldan soň näme üçin Halmyrat Söýünow ýaly yzygderli öz şu wagtky žurnalistika borjuňy halkymyzyň bähbidi üçin dowam etmediňler? Oň jogabyny. Sen bermejek bolsaň, onda men beräýin, bolýamy? Meň bilşime görä sen şo döwürler Orsýede gidipdiň. Özem o döwür adamlaň saňa sataşan ýerleri näme üçindir Piçiriň şu raýony boldy. Allamyrat, diýmek saňa Olgina posýolokda ýerleşýän Sawuşkina köçesiniň elli bäşinji şu jaý gaty gowy tanyş bolmaly-da, şeýlemi? Özem geň galaýmaly zat edil şu jaýyň içinde, edil şo wagt. Trollaň ilkinji fabrikasy açylypdy. Sen o taýda näme işläp ýördüň, Allamyrat, hym? Diýmek, Allamyrat, sen Orsýetiň medialaryndaky şu wagtky meşhurlygyňam şol ors propagandaň gollawysy bilen emele gelipdir-dä, şeýlemi? Diýmek, edil şo sebäplem sen beýleki sahypalaryňda ýurdumyzyň problemalaryny çykaryp tankyt edibileňokda. Diýmek, sen Rossiýa režiminiň ýallakysy bolýaň-da? Onda, Hemme zat ýerbe-ýer bolup, jüpüne-de düşýär. Seniň şo Süleýman jigimiň ölümi sebäpli eden hereketleriňem, esasanam şu çykyşyňda halkymyzyň kellesinden sypalap ildeşlerimiziň ünsüni esasy jenaýatkärlerden sowup ahyry soňy şu jenaýatçylygy bigünä adamlaň boýnuna ýapjak bolşuňam indi düşnükli. Özem bärde bir interesn zat emele gelýär. Sen şol jigimiziň Ölüm sebäpli beren şeýle detalyny hem podrobny maglumatlary diňe şol işi alyp barýan derňewçiniň delosyndan alyp bilerdiň, başga hiç ýerden. Hatda şol gana bulanan düşegine çenli sen maglumaty alyp bilipsiň-ä. Diýmek, MHM-iň saňa hakykatdanam ullakan ynamy bar-da. Diýmek, sen edil şo sebäpli öz çykyşlaryň ýekejesinde-de Süleýman çagany urup öldüren adamlaryň hem şoňa sebäp bolan hakyky şahsyýetleriň adyny Ýekeje saparam tutmadyňlar, hä? Bolmasa, seniň köneden gelýän täze dostuňam-a şo Myrat Gurbanow, şonuň adyny aç-açan aýt-da! Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakgyýewiň garyndaşy hem-de Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogan oglanlarynyň çagalary, Baharly obanyň ýaşaýjylary öňki mäherden sportsmen oglanjygy Suleýmany üýşüp urup öldürdiler. Bolmanda olar ýaly professional derejede Hem olar ýaly güýç bilen o çagaň iç egerizinem beýle düşürmek her kime-de başartmajygyna biziňem gözümiz ýetýä. Sen bolsa näme etdiň? Şu režimiň jenaýat işini bir prostoý, bytawy wagta öwrüp, hamala çagalar öz arasynda bolan dawasyna öwürdiň. Onda sen kimiň götüni beýle yhlasly ýalap, öz döşüň bilen ýapjak bolduň? Eger meni Mehmet, men diýdim, beýdip aýyplaýan bolsaň, onda Allamyrat Rahymow öz eli bilen öldüräýipdir diýibem onda, Diýäý Melekeniň ýalydyň-da. Sen diýdim, men indi şu, şu görgüli oglanjygyň ölüminde-de indi meni aýyplajak bolýaňmy, näme üçin gepleşigiň içine sokudyň meni diýip. Men saňa häzir şony aç-açanlaýan, Allamyrat. Süleýmanyň ölüminde seňem eliň bar. Saňa meňzeş birtopar çehuşnik haramzadalaryňam eli bar. Geçen awgustdan tä Türkiýä barmakaň. Whatsappda geçirilen çätde kime ölüm jezasyny yglan etdiň Wepaly çopan ikiňiz hany şonam aýt Sen ölüm jezasy sen fatwa yglan etdiň Wepa çopan ikiňiz fatwa diýilýän zady bilýäňmi Dini liderler yglan edýän dini ölüm jezasy näme üçin Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly girizilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär Wepa çopan ikiňiz adamlary ýygnap whatsappda geçen ýylyň awgustynda On dört sany adamyň içinde Maksat Baýramowiçi öldürmeli diýip siz fatwa yglan etdiňiz. Sebäbi şo şaýatlar bar, şo çäkä gatnaşan şaýatlar özleri janly şaýatlar gürrüň berip otyr. Onda diýmek, hakykatdan hem şol Oraz ildeşimiziň hem başyna düşen kösençleri edil siziň toparyňyzyň eli bilen ýasalypdyr-da. Sebäbi bizem ä deportasiýaň her hili görnüşine syn edip gördük welin ýöne näme üçindir imенно Oraz ildeşimiziň, hereketleri siziňkä garşy bolup çykansoň, sen Harammurat, muny öz awuly diliň bilen hatda terroristiň hataryna-da saldyň. Bolmasa sen özüňe žurnalist diýip gaty gowy düşünmelisiň-ä. Olar ýaly aýyplamaň nähili agyrym bardygyny, asabynda dünýä guramynyň arasynda. Emma sen halkymyza şol oglanyň eden jenaýat işine subutnama bereýinem diýmediň-ä. Diňe şol öz zäherli hem bihaýa diliň bilen ýaňran zatlaň. Hamala saňa oglanlar aýdypmyş diýen bolup. Şol haram diktaturaň metodlaryna laýykdyr. Ýene-de şol köçegürrüň bilen bir maşgalaň bagtyny ýatyrdyňyz. Olam diňe şol ildeşimiziň öz pikiri bolany üçin, hem dünýä siziňkiden tapawutly garaýyşy üçinmi? Ynha siziň demokratiýa hakyky garaýşyňyz. Şuň özi nämäni görkezýär, şular öz şol syýasy bähbitlerine, şu özleriniň is ýa ki häkimiýeti el almak, Bähbitlerine ýetmek üçin-a şu bigünä adamlardanam günäkär ýasap şolaň maşgalasyny şolaň durmuşyny ýumurmaga-da taýýar adamlar. Men gaty gowy özüm etýän bu zatlary. Şahmyrat and company özüňize gerek galsa siz hiç wagtam söz azatlygy üçin ölüme razy bolmajagyňyz. Zato hezil edip öz şahsy bähbitleriňiz üçin Halkymyzy paçkalap oda oklajagyňyzy, oňa-da gaty gowy gözüm ýetdi. Geçi sakgal, belki-de ildeşlerimiziň köpüsi seň edýän oýunlaryňa düşünýänem däldir, ýöne meni sen aldap bilmersiň. Şo sebäplem wagty gelende siziň her biriňiz şu edýän haramçylyklaryňyz üçin doly jogabyny berjegiňize and içýän. Şular ýaly haram hereketden jogapkärçiligi hakda sen gaty dogry aýtdyň. Ýöne siz özüňizi eliterde däldir öýdüp pikir edýän bolsaňyz, onda siz hakykatdanam baryňyzam bolşundan beter akmaklar ekeniňiz. Sebäbi eýýäm öwrenişipsiňiz halkymyzyň sowatsyzlygyna hem sadalygyna. Şol sebäplem edýän hereketleriňiz diktaturaň hereketleri bilen deňe-deň bolup çyk dur. Bular ýaly oýunlara siz şol režimiň wepadar hem ynamdar adamlary bolmadyk bolsaňyz, onda belaň sakynam edibilmezdiňiz. Onam diňe kör görmez. Oraz nähili gödegrägem bolsa, bilimsizem bolsa, ýöne ony şeýle gynawa salmak diňe sen tetelli haramzadaň zaýa kellesine gelibilerdi. Siz bir topar öküz ýaly adamlar bolup bileleşip, şol ýaşulynyň garşysyna üýşüp, keýp bilen aryňyzy alypsyňyz-da. Şeýlemi? Beýlekilere sapak bolsun diýip. Diýmek, DWT toparynyň glawny aýkizduny Gurbanow, islendik ildeşimizi Türkmenistana deport etmäge güýjümiz bar diýip, ýöne ýerden beýle uglenok-da. Men şu sýužedem çykarjakdym welin, ýöne elbetde siz eýýäm şoň diýen sözlerini aýryp ýetişipsiňiz. Sebäbi özüňizem düşünensiňiz, şu elli bäş ýaşly pizdaboluň edip ýören hem ýaňrap ýören samsyklygyna. Jenap glawny aýkizdun, indiden beýläk sen başga ada mynasybam däl. Men senden sorasym gelýär. Bu näme sen öz aýallygynyň şu wagtam prezidentski sowetde işläp ýörenini halkymyza aýtmadyňda hä? Ýa onam bilmir söýtdiňmi? Ýa şol ýigrimi dokuzynjy maýda ýurda baryp gaýdyşyň ýaly başyňdan sowlar ötdiňmi? Men düşünýän şu wagt ýene-de näçe ýyl deşimiz täzeden maňa näme diýjeklerini ýöne diýmänkäňiz ilki bir özüňize iň prostoý soragy berip görüňäni nädip şoň öz dili bilen diýişi ýaly, telefonlaryň nastroýkalaryndan absolýutno başy çykmaýan adamyň geolokasiýasy öz-özünden üýtgäbilýär, eger Aýkizdunmyrat ony özi üýtgetmedik bolsa, onda diýmek, şol geolokasiýa bolmalysy ýalam awtomatişeski emele gelipdir-dä. Bu kellesizem şony aýyrmaga ýa ýadyna düşmändir, ýa-da asla-da akly ýetmändir. Şoňa pikirlenip, öz-özüňize bir Sorag berip gördüňizmi? Ýöne gaýrat edip ülüň soragyny maňa bermäňde, şu gyýbatkeşiň özünden sorap görüň. Bolýamy? I kstati, jenap Aýkizdun, men henizem şol seň arkaňdaky reşotkalaryň nirde ýerleşýän wideosyny garaşyp otyryn. Ýa ýadymdan çykandyr öýtdüňmi? Meň pikirimçe, seň şol çykyşyň eneň-ataň öýünde edilenmikä diýýän. Olaram bilşimiz ýaly Aşgabatda bolmaly. Özem şu tipdäki reşotkalar aslynam otuzynjy mekrde Men kän görýärdim, sebäbi öz tohumymyzyň agzalarynyň birnäçesiniň şu raýonda jaýlary bardy. Eger ýalňyşýan bolsam, onda seň üçin bir kiçiräk wideo çekmek bir ullakan alada däldir-ä, eger hakykatdanam şu lotuň seňki bolsa. Menem senden soramaga hakym bardyr-a, iň bolmanda, halkymyzyň raýaty hökmünde. Ýa seňem demokratiýaň şol Şahmyradyňky ýaly öz gapyň aňyrsynda gutaraýamy? Eger onam edibilmeseň, onda-da düşünerin. Sebäbi, orslyň düýşi ýaly, Molçeniýe, kak izwesno, eto znak soglasiýa. Men wapşe siziň birleşen toparyňyzyň her bir agzasyna soraglarym gaty kän ýygnandy. Mysal üçin, Muhammet düýeji, Ýaşuly, sen maňa bir aýdybiljekmi, haçan sen soňky sapar Ömürzak bilen gürleşdiň. Meň bilşim ýaly ýurda edil gitmezinden öň ýaňy, şeýlemi? Özem şony ýurda gitmäge agitiruwt edinden arasynda senem gaty aktiwny gatnaşypsyň diýip onam eşitdim. Dogrymy şo maglumatlar? Gapdalyňdada owazy şul adamlaň hemmesem bady. Tanadyňyzmy şulary, ildeşler? Ýöne käbirsi ýetenogam bärde. Mysal üçin Baky. Senem tanaýadyňa şol oglany. Ömrü dogry. Ýalňyşmaýan bolsam. Senem adyň Baýram han. Ýa seňem ýadyňa düşenokmy? Şo ýanyňdaky oturan aferist türk dostuň bilen. Bul adamyň kimdigini hem nähili aferistdigini bireýýäm ähli Türkiýe dawno bilýä. Ýöne näme üçindir edil seň habarsyzdygyňy kän soraglar döredýä. Onsoňam Baýram han senden ýene bir zat sorasym gelýä. Hany saňa halkymyzyň aladasyna iberilen on alty müň lira? Ýa ýadyňdan çykaýdymy? Sen şol summa hakda ýekeje adama-da henize çenli otçýodam abermediň. Bolmasa gyzylelma derňewi döremänkä, siziň şol türk dostuň bilen gurnan derňewiňize iberilen pullardy şolaram, o-da biziň anyk bilýän summamyz. Iminde siziň bedinewsligiňiz sebäpli bizde Şu täze gurama döretmäge mejburlygy ýüze çykdy. Sebäbi halyňa söýünip şu döwür saňa ynanyp edil siziň derňewiňizi reklamirowat kän edýädi öz kanalynda. Ondan başga size näçe pul geçenini men biljekdä ýöne soňam iberilip dur diýip eşitdim. Onsoňam ýene bir mesele düşnüksiz galdy biziň aramyzda. Oda şol on dokuzynda bolmaly uly mitingiň näme üçin başa barmadygy. Ýadyňa düşýämi? Ol mitingem siz şu türk dostuňyz bilen, siziň şo derňewiňiziň üsti bilen taýynlap otyrdyňyz şo wagt. Muhammet Döjem şondan habarlydy. Ýöne şo miting bir sebäpli, näme üçin ýatyrylanyndan kän habary ýokdymyka diýýän. Sebäbi men eşitişime görä Şahmyradyň, Halk arasynda gürrüň bar diýşi ýaly, şo miting başa barmasyn diýip, Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulstwasy, şol türke bir million dollar tölänleri hakda maglumat elime geldi. Ýöne o puldurdan şol aferistiň eline ýeteni ýedi ýüz müň dollar boldy. Onda hany galan üç ýüz müň dollar? Sebäbi iminna sen, Baýram, şol söwdada posrednik bolup çykyş edipsiň-ä. Koneşne, ýanyňda şu Myrat Mendam bardy. Hem ýene bir adam, Baky, senem şu wakadan habarly bolmalysyň-a, halk arasyndaky gürrüňe görä. Şoň jogabyny-da garaşýan sizden, eger siz halal çaga bolup doglan bolsaňyz. Ak welsapar agzasa bul adamyň geroiçeski taryhyny, Şahmyradyň öz dili bilen ýaňran subutnamasyny eýýäm eşidensiňiz hemmäňizem. Koneçne bu alasamsyk soňky sýužedinde edil gyzgyn saja düşen ýylan ýaly

Saňa-da bir soragym bar. Maňa bir ýatlatsana, haýsy sýužediňde şo Berdyşka garşy taýynlanyp oturan terrakty sen geroiçeski predotwratit etdiň? Ýalňyşmaýan bolsam, gzete ýyl ýarym mundan ozal men şol diýen zatlaňy öz gulagym bilen diňledim, seň bir sýužediňde. Ýöne o wagt bul işler bilen kän gyzyklanmansoň, bir ünsümem bermedim. Ýöne henizem ýadymda, şol seň aýdan sözleriň. Hamala birnäçe oglanlar Orsýetde Ýarag satyn alyp, Berdimuhamedowa garşy çykyş etjek bolanlarynda, senem şolaryň jenaýatçylygyna ýol bermejek bolup, olar hakda maglumaty MHM-a habar iberdim diýip öwnüp oturanyň. Belki-de, şu gadyrly hossarlaň içinde haçja bir sen erkegräk bolup çykardyň hem özüň ýatladyrsyň. Sebäbi men-ä soňra tapybilmedim şu sýužedi. Widimo, u was uje obrazowalась stoýkaýa korporativnaýa priwiçka, snaçala napartaşit, a potom lihoradoçno podçişçat svoýo govno. Ýene kim galdy?

Kimiň adyna çykarýaňyz? Myrat Kurbanow bilenem işim ýok, siz bilenem işim ýok, men öz işimi etýän. Politiçeskiý ubežişimem wsýo otliçno, u mňa wsýo ýeсть, dokument ýa poloçilo, u mňa ýeсть, migrasion mňa rozryşilo, hemme zadym bar. Size bar-a, prosto tütänden süýkünen adamam, hökman arkasy gara bolup çykar. Şoň üçinem indiden beýläk kim özüne siziň toparyňyzdan diýip Atlandyrsa, meň üçin-ä şol adamlar ýa-ha pon dyndyk bolup dogulupdyr, ýa-da soňra zaýalanyp indem yzyna ýol tapman otyr. Akylly hem mertebeli adamlar size ýanaşmaga-da gorkarmyka diýýän. Şahmyrat, senem aglasak, seň bar-a şu esasy ýalňyşlygyň nämede diýsene. Sen öz keselli ahlagyňy dutara görkezmän gaýtyp ony aýak aldygyna ösdürjek bolup dyzap oturanyň sebäpli. Seň garşyňda Kim hem näil derejede bolan garşydaşyň bardygyna aklyňy aýlasyň hem gelmedi. Seň içiňdäki çişip ýarlaýjak bolan ulumsylygyň ine şu taýda aç-açan görnüp dur. Türkmen ogly diýip bir nemämizi bilýäňiz. Bir habar aýdarly habarçy bolsun ýa publisist bolsun. Umuman ýutubda kontent goýýan Bloger, bloger, bloger. Bloger diýen hawa. Bolýa how, beýle heläk bolup özüňi öldürjek bolma. Bloger diýip maňa. Özüňem paşyrdap žurnalist adyna süýkenmegiňi. Ala samsyk, ýutubda biz hemmämizem diňe blogerdiris how, bolmasa senden tapawutlykda, meň žurnalistika diplomymam bar. Özem harby žurnalistikaň diplomy. Soň daşyndanam, şu kärimden iş tejribem seňkiden has köpräkdir. Bilmedik bolsaň, sen sümügiňi ýeňiňe çyrşap ýören döwrüňde bir adamlar maşgala gurlap, aýagallygyna biznes edýärdiler. Sen balagyňy süýräp, gaýybana sapaklaňa gatnap ýörkäň, bul adamlar bir eýýäm ymykly hojalyk ýasap, öz ýurdy üçin götleri bilen riskowat edip, gazaklaň dik obalarynyň üsti bilen, Ýel ýaragly gatnak. Ençeme furalary geçirendir. Orsýetiň hem podwallarynda. Iki hepdeläp založnik hökmünde oturyp çykandyr. Şolaň banditlerine nalog tölemekden boýun gaçyramyzsoň. Sen Yklymowa mafiozi diýip, özüňden tapan toslamalaryňa ildeşlerimizi ynandyrjak bolup, bir esasy zady unudaýdyň öýdýän. Menem-ä şo döwrüň halkynyň diri şaýady. Menem o döwürler Jennet bazarynda-da, Gawdanda-da ençeme söwda toçkalaryňam bardy. Hatda aptaboýa üçin ýöne maňa biri gelip şu döwür nalog salmaga prosta synanyşan bolsada kellesini aýagy bilen goparardym. Ykjam urslary hakda bizem habarymyz bardy. Ýöne baryp bir söwdagara şolaň nalog salandyklaryny men senden birinji sapar eşitýän. Onsaňam Şahmyrat sen belki habaryňam ýokdur ýöne men saňa bir gizlin syryň üstüni açyp bereýin bolýamy eger bilmedik bolsaň. Sapar Klimow şol oba hojalyk ministrlikdäki wezipä entäk gelmänkä, arkasynda eýýäm birnäçe firmalary bardy, özem diňe Orsýetiň içinde ýerleşýän firmalar. Olaňam ustavnoý kapitalynyň möçberini bilseň, sen çaşarsyň bedenewsligiňden ýaňa. Bu ýaşulyň razmaham, akyl derejesem biziňki bilen deňär ýaly däldi. Eýsem sen ýurdumyza şu döwür gelen baýlyklar Asmandan gaçandyr öýdýäňmi, samsyk? Ýa ol seň söýgüliň ýazuwyňy ýasap berendir öýdýäňmi, kellesiz? Imенно Sapar Yklymov ýaly biznesmenler şo döwür biziň halkymyzy açlykdan çykaryp, ýurdumyzy öz baýlyklary bilen doldurdylar. Şol agzam Jinnet bazaryňam, beýleki bazarlaryňam köpüsi imенно biz ýaly söwdagärleriň halal gazanan maýasyna gurlandyr, akmak! Sen hökümediň o wagt keminiň dony ýaly ýyrtylyp ýatyrdy. Hiç zady oňarman, iminne şol sebäplem Nyýazow bulara wezipe paýlap ýurdumyza inwestisiýa etmäge yr bildi. Soňra-da doýup, gägirip başlansoň azy ugrady. Şolaň puluny hem baýlyklaryna gyzygyp, tak şto, türkmeniň diýşi ýaly, puly nireden aldyň diýip özüň ýaly nadan eden ogrulardan sora indikide bolýamy? Özüni oňaran o döwür köpüsi baýap gitdi. Sebäbi akylymyzam ýetýädi, gaýratymyzam siziňkä görä däldi. Has çäksizdi. O zatlar häzirem ýetipdir ýöne biziň ejiz ýerimiz şu wagt biziň ýurtda galan dogan garyndaşlarymyz bolmasa seň garşyňda nähili möjekleň oturanyndan seniň habaryňam ýok emelsiz samsyk tak şda öz zaýa kelläň bilen döreden söz azatlygyňy alla götüňe soka ýerleşse biz baryp kömek etsek agyrysyna çydamarsyň balbes. Sizem ildeşler bagyşlarsyňyzda öte geçen bolsam ýöne şu ala samsygyň gykylyklary haly böwrümden geçdile bizä bir keçetelpek türkmendiris. Şo sebäplem ata-babalarymyzyň nesihatlaryndan ugur alyp, adam-ynsanyň mertebesine görä baha kesmäge öwrenşen oglanlar, size-de diýjek soňky sözümi aýtsam, şundan soňam şulaň gepine ynanan adamyň diňe ýekeje çykalgasy galandyr, o-da tualediň unitazyna kellesini döwübilmek. Sebäbi şundan soňam aklyny gymyldadyp bilmeýän adamyň hiç hili gelejegem ýokdur. Şol sebäplem eger ýurt gurjak bolsak, onda olar ýaly adamlardan umydymyzam kesmeli. Eger-de haýsyňyz gözüňiz destisna açylan bolsa, onda şulaň kanallaryna ýanaşasyňyzam gelmez. Sebäbi şular ýaly haramzadalara güýç berýänem ýa siziň samsyklygyňyz ýa-da sowatsyzlygyňyz. Tak şto özüňiz saýlaň, siz hakykatdanam tupoý bolup doguldyňyzmy ýa-da prosto şular ýaly elementarny zatlara paka sowadyňyz ýetenokmy. Ýöne men bu leşekleňki ýaly diňe meni diňläň diýjek däl. Sebäbi wyždany hem mertebesi ýetik ynsan üçin bular ýaly hajathanaň geregi ýokdugyna özem düşünäýmelimkä diýýän. Eger-de düşünmeýän bolsaňyz, onda, türkmeniň diýşi ýaly, agyrsyna çydasaňyz, müň ýaşaň. Şoň üçin Şahmyradyň soňky nesihatyny diňläp, Şolaň kanallaryndan gaçyň çaltrak. Bulary gaty diňläsiňiz gelse, oň üçin abuna bolmak hökmanlygy ýok. Menem şulaň birine-de abuna bolup ýazylamok ýöne her sýužetlerine syn etmäge mejbur. Şu sulhum barmy diýip gygyryp ýazsada, sebäbi bu meň işim hem halkymyzyň öňünde bolan borjum. Sizem pikirlenip başlaň indi halaýyklar. Aman sag oturyň halal türkmenliň çagalary.